Без аларның әле ул вакытта тәкъдим ителәчәкләрен белми дә идек, ә бары тик журналыбызда аларның шигырьләрен генә бастырдык. Ул авторлар кем дисәгез, аларның берсе Лилия Гыйбадуллина, ул безгә махсус Җәлил саны өчен Муса Җәлилгә багышлаган шундый э, шигырь язып җибәрде. Ә икенче авторыбыз Ул Илсияр Иксанова, аның Казан өсләрендә дигән поэма сүрәте, ул инде узган елны Саумы Казан дигән әдәби бәйгедә катнашып, поэма номинациясендә икенче урын алган әдәби әсәр. Сүз уңаеннан Илсияр Иксановның бу айда туган көне дә булып узды. Аны әлеге күркәм бәйрәме юбилей белән редакциябез исеменнән котлыйбыз. Ә ай әле дәвам итә, ай ахырына таба тагын юбилеен билгеләп үтәчәк бер авторыбыз бар, ул да булса Шәмсия Җиһангирова. Аның да алда бераз гомерләр бар әле дигән исем белән матур гына шәлкәме бирелде. Биредә инде шигырьләр шигырь дип кенә карарга түгел, ә хисләр гаммасы, ул да булса җирсү, туган якны сагыну, шул ук вакытта мәхәббәт лирикасы, монда искиткеч хисләр өермәсе. Прозаларга килгәндә инде Айгөл Әхмәтгалиеваның Юл азагы бер нокта дигән повесте бик үзенчәлекле. Бу тарихи әсәр, э, Язучылар берлегенең Каһарманнар дәвре дигән максатчан проекты кысаларында басылып чыкты. Шулай ук биредә әле Зиннур Хөсниязның Бисмилласызлар дигән романы, хәтта роман гына да түгел, ә фантасмагориясе әле чыгуын дәвам итә. Фантасмагориянең нәрсә икәнен белергә теләсәгез, әлбәттә, Казан утлары журналын укырга кирәк. Бу да безнең журналның бер үзенчәлеге дип әйтер идем. Шулай ук әле шагыйрьләрдән безнең Башкортстанда яшәп иҗат итүче инде шактый олы яшьтәге хөрмәтле авторыбыз Радик Хәкимҗанның да шигырьләре ниһаять дөнья күрде. Ул инде бу шигырьләрне бик озак, бик күптәннән көтте. Мөгаен журналны кулына алгандыр, укыгандыр. Әле сөенеп шалтыратыр, тагы да шигырьләремне бастырыгыз дип кабат безгә элемтәгә чыгар. Аннан инде кардәш халыклар әдәбияты. Кардәш халыклар әдәбиятында бу юлы Юруслан Болатов дигән Балкар шагыйре. Аны Ринат Харис тәрҗемә иткән. Ә менә яңа исемнәр рубрикасында ни хикмәт бу юлы шигырьләр түгел, ә хикәя бирелде. Ләйсән Галәветдинова дигән кызның хикәясе менә шушындый форматта яңа исемнәр рубрикасы безнең сан саен диярлек басылып килә. Монда инде нигездә шигырьләр басыла. Ләкин әйбәт хикәяләр булган вакытта журнал битләрен кайчакны хикәяләр дә бизәп куя. Аннан тагын безнең үзенчәлекле бер сәхифәбез әдәби берләшмәләрдә, әдәби берләшмәләрдә бу юлы Әгерҗе төбәге шагыйрьләре урын алды. Әгерҗеләргә күп сәлам, сәлам. Минем өчен Әгерҗе төбәге инде бик якын төбәккә әйләнде соңгы 12 елда, чөнки минем мин үзем Әгерҗе кияве. Безнең инде публицистика э, журнал битләренә сирәк эләгә торган әйбер, сирәк эләгә торган жанр. Менә бу санда иман булган җирдә бәрәкәт бар дип Рәшид Минхач Тукай районы төбәге турында публицистик материал бирә. Шулай ук укыгыз, бик кызыклы шәхесләр турында. Гыйнвар санына игътибар иткәнсездер, безнең яңа рубрика барлыкка килде. Ул да булса Габдулла Тукайның тууына 140 ел тулуга багышланган. Инде бу февраль айы шактый гына буранлай булды һәм менә без дә журнал битләрендә Солтан Шәмсинең Буран тоткыннары дигән хикәясен укучыларыбызга тәкъдим итәбез. Габдулла Тукайның э, һәйкәлләрен тышлыкта бастырып киләбез һәм эчке якта инде Ландыш Әбүдәрова Тукайның берәр шигырен дә кертеп, менә шушы э, хәйкәл куелган, төбәк, хәйкәлнең куелышы, ничек куелган, кем ясаган ул сынлы сәнгать әсәрен, шулар турында тәфсилләп яза, безне таныштырып бара. Инде әйтеп үткәнемчә, февраль саны ул Муса Җәлил айы. Шул нисбәттән Нәсим Акмалның QR-код белән урнаштырылган аудио язмасын тәкъдим итәбез. Һәм әйткәнемчә, әле икенче битебездә басылган Лилия Гыйбадуллинның шигыре һәм Муса Җәлилнең тормыш мизгелләре турында фото күргәзмә белән дә танышырга мөмкин.